kushanga ngu obwire bwaitu bwahika kandi mubaasire kuteekaho tiivi yaanyu. Kuguma nimutureeba puroguraamu zaitu ezi turikureeta kuruga omu byanga bitari bimwe na bimwe, mukabaasa kutukunda. Egi n'Obuhingi n'Oburiisa nka buriijo kandi turiyo nitutoorana omuhingi arikusingayo omu ihanga ryona. Eizooba eri turi omuri Ntungamo Disiturikiti, nituza kuba nitugaaniira n'omuriisa w'enkoko kandi omuriisa ogu Naija kuba naatushoboorora obwire bwamazire omu murimo ogu. Aine ekintu eki yaakubaasa kutwegyesha, kandi we nk'omuntu aine ekintu eki abaasize kugwegamu kugira ngu obumwe naitwe abarikureeba puroguraamu egi turare twagira eki twamwegaho. Aha ahu orikureeba barimu nibapakira amahuri, twahika aha faamu twashanga aba ni kasitomazi abarikwija aha faamu ye bakagura amahuri. kugatwara omuri Kabale nibaija bagepakirira bagatwara. Ekyo nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu omuhingi n'omuriisa arikuba naakora ebintu bye obumwe entaasya neeba neemushanga aha faamu. Esente ze naazirundaanira aha. Tega amaisho aha puroguraamu egi tugyende tugaaniire nawe tumureebe oku arikukora ebintu ebi twaza kuruga omuri Ntungamo tugire ekintu eki twabaasa kuraara twamwegaho. Nka buriijo omunywani waanyu nibaanyeta Edmon, Principal Farmer. Omutebeekanisa wa puroguramu.
Amaziina ganye nibanyeta Mugisha Moses kandi Nkakunda oburiisa n'obuhingi omu mwaka gwa enkumi ibiri na munaana nibwo ntandika kandi nkatandika na so nkatandika enkumi ibiri na munaana nabanza n'enkoko magana abiri ezi nabaase kuriisa nkareeba nizikora amagoba marungi kukira endiijo mirimo ei nabaire ninkora nkabanza n'okugira eduuka omu tawuni So ku naaherize kureeba amagoba ge nk'oku gaabonera, eduuka naagiihaho, naatandika kuriisa enkoko zonka. Naaba ow'okutuura aha kukora ogw'okuhinga n'okuriisa. Enkoko ku naatandikire n'enkoko magana abiri, zaampeereza amagoba marungi. Naija omu kwezi kumwe nkaba nimbona emitwaro makumi ashatu aha nkoko magana abiri. Ku naabiire ndi aho naagira nti kanzongyere naasiisa enkoko bina. naare nazo zampa amagoba marungi. Omu mwaka gw'enkumi ibiri na ikumi, eduuka naagireeka omu tauni niiza kimwaha naariisa enkoko rukumi. Naaguma ninkurakurana ninyombeka ebiju byazo, ninkora sisitimu y'amaizi, ndikuguma ninkyendeeza reeba. Obwa hatiiya naasiika enkoko enkumi ibiri. So hati omu kyaro ori oky'okureeberaho omu kuriisa n'okuhinga?
Amazima agari go, ndi eky'okureeberaho Kandi kumanya ngu ndyegye kureeberaho omu biro ebihwaire na Purezidenti akaija aha yantaayaayira, eihanga ryona ryaija aha ryabaasa kunyegyeraho nawe yaabireeba ebi naabaire ninkora. Tugambire aha kintu kikwataine na n'omwanya ogu orikukoreraho emirimo yaawe, naareeba oineho projects nyingi. Omwanya ogu nigwingana ki kandi obaasize ota kukoresa omwanya ogu oine kubaasa kukora Projects zirengire emwe nk'oku nazireeba.
Ninguteebereza ku gwingana n'ebishaayi bishatu kandi ebishaayi bishatu nindeeba ngu ebiju by'enkoko, ebiju by'ente ahakuba ente nindiisa eza zero grazing kandi niinyenda kugira hoo n'ekishaayi kimwe kikazamu obutunda Kandi ekindi kirimu ekibira nikyo ndikwenda aha rubaju rwakyo kutaho enjoki ngyende nintaho enjoki so nindeeba ebintu ebyo omu mwanya gwangye ebikyaayi bishatu ahabwire obu ente tizikataahize gye munonga n'enjoki tizikataahize gye kwonka enkoko zo zonka hati nindeeba oku ezi ninzihaho million ibiri n'emitwaro makumi ana
kuruga omu mahuri kuruga omu mahuri gonka eeh. So nindeeba ngu eitaka kuba rikye tinkakireebire nk'ekintu kihango kundemesa kukora ahakuba na n'ebi ndikupuraninga kukoreramu tibikaijwiremu. So aha mwanya gwangye mukye ningwesiimisa ahakugira ngu ebi ndiyo ninkukoreramu nabwo nka tu kambeereire mukye nikyo ninyeyongyera kubikoresa. Oineho emiringo ei oyetandikiireho Ey'okugira oti ogu na n'ogu nainga egi enkora egi n'eti n'eti mbyetandikiireho nk'omuntu, kwonka ahu ndiisiize enkoko, nindeeba babaasize kumpwera naaba omuhingi w'omutaano nainga omuriisa w'omutaano omu kyanga eki okurugiirira aha biteekateeko byangye na n'okwetandikiraho ebintu bisya.
Nkabanza ekihango munonga eki mbaasize kutandikaho, ndiyo ningyezaho kukora fakitori y'eby'okurya by'enkoko. Omu muringo ogwo nkareeba giri enshonga mpango munonga ahakugira ngu nkabanza kugura eby'okurya omu maduuka kwonka naashanga bitakubonera gye ahakuba nkashanga ebimwe nibabikora rusho zitahikire, ebindi oshanga birimu omusheenyi kwonka omu nkora egyo ndeeba obumwe enkoko oreeba zaateera gye okiza kuha okwezi oreeba niziteera kubi, haza kuba nizimara emyaka ebiri zikuteera oshanga zaamara omwaka So aho niho naashariiremu okuguma nintamburamu nindeeba eby'okurya ebi barikubikorera. Amagyeezi gakanyoreka ngu naayenda naanye nimbaasa kukora ekyoma ekyangye ngume nyeseere eby'enkoko ezangye kandi naayenda mpakinge nguzeho n'abandi. Nyangondo. Obwo ebinanka nibyo ebinyantinda. Ebinyantinda eby'aha nyanja
kandi zirya

orikuza kukora layers mash noza kweshanga oyeshanga nka omuntu akufutiiremu kilo ikumi kandi tihariho kyoma kyokukyebera ngu omanye ngu ezi obaatamu zingahe kwonka hati aha shaaha egi nyine ekyoma nikibisa nimbanza nitamu muke nikigisa ngihamu ngita hangahari ntamu sunflower nikigisa ngihamu ngita hangahari reero nikiheza nikisingisa engaro
nkabanza kukiteeka aha engine ahabw'obutagira amashanyarazi omu kyaro omu, kwonka engine yaguma nefafatikana, bamakanika baayo tibabonera gye omu tibaboneka, niho nashariiremu kukiha engine, nkapangisa omwanya omu tawuni ogurimu amashanyarazi, hati ninyihaho omu sitooha, ntwara, ntungamu, nsa, ngarura aha, mixinga mpeereza enkoko zangye. Ni bintu ki ebirikuba nibyetaaga? Nkamanya ngu eki nikyetaaga aha faamu kandi ni nk'ekiragiro nshemereire kukikora kubaasa kukora gye omurimo gwangye. Oine okumanya eki waha enkoko zaawe. Nikyo kintu kikuru munonga. Oteesiga omuntu kugira ngu eki yaakuha nooza kukiriisa enkoko zaawe. then oyihemu amagoba. Oyine okwesiga eki wayekorera, eki wareeba ngu kihikire okaba nikyo waheereza enkoko zaawe okaba onakwihamu amagoba. Kandi ekindi kintu eki oshemereire kuba noyesiga nokora omuri ekyo, oyine kushanga ngu noteeka kuba oyine amaizi. Reka tuze omu kahuumuro Twaruga omu kahuumuro ako nituza kutandikira aho omu puroguraamu yaitu ey'obuhingi n'oburiisa. Aha waashuuma kubi nibareeba enkuuma eri aha itaka, oine okwegyendesereza. Turiyo nitugaaniira na n'omuriisa ogu naatushoboorora aha kuriisa enkoko. Ku waakuba waatambura gye n'ebigambo bye, oshemereire kuba oine ekintu ki waamwegaho. Kandi ka nteekateeke ngu mukyakiri aha tiivi. Twagaruka, Ku naaba nindambura omu faamu ye naareebamu arikukoresa automatic drinkers, ainemu automatic feeders nana ebindi bintu biriho tekinologye nungi ei abaasize kukoresa aha. Really nikyeetaaga aha muriisa w'enkoko ow'ahansi? Guma aha puroguraamu tutandikire aho heenyine.